Il-magna tal-ħasil ta' ġieġa u l-għeli kienet għadha ġdida. Kienet inxtrat tlettax-il ġurnata biss qabel il-qtil ta' Twanny.
Fuq din il-magna tal-ħasil instabu xi marki tas-swaba'. Imma dawn il-marki tas-swaba' la kienu ta' ġieġa u lanqas tal-għeli.
Sibna marki ta' swaba' li sal-lum għadna ma nafux ta' min huma. Ħadna l-fingerprints ta' ħafna nies biex inqabbluhom ma' dawk li sibna fuq il-washing machine. Anke tal-pulizija li marru fuq il-post ħadna. Anke ta' dawk li ġabu l-magna tal-ħasil fid-dar meta nxtrat ħadna. Imma ma qablu ma ta' ħadd. Bqajna ma nafux ta' min huma.
Imma żewġ marki ta' swaba' imċappsin bid-demm li nstabu fuq il-magna tal-ħasil qablu ma ta' xi ħadd. Qablu ma ta' persuna li kienet tgħix fl-istess kerrejja. żagħżugħ ta' erbatax-il sena. Dan ifisser li dan it-tfajjel f'xi ħin daħal fil-kamra fejn seħħ id-delitt. Dan ifisser li dan iż-żagħżugħ f'xi ħin mess id-demm u mess il-magna tal-ħasil. Iżda l-ewwel darba li lil dan iż-żagħżugħ bagħtu għal il-pulizija ma kien qal xejn. Għaliex?
Dakinhar bżajt li għamluli xi ħaġa. Għalhekk ma tkellimtx. Għalhekk m'għedtx dak kollu li kont naf.
Meta aktar 'il quddiem il-Pulizija qalulu li sabulu l-marki tas-swaba' fuq il-magna tal-ħasil, iż-żagħżugħ beda jitkellem.
X'intħatt fil-kerrejja, rajt lil ġiġa f'nofs it-taraġ. Fir-rokna kien hemm id-demm. Lil ġiġa rajtha titbaxxa. Kien hemm twani mat-taraġ. Lil ġiġa Rajtha terfa' lil Toni minn taħt żaqqu. Toni kellu rasu mitluqa. Toni baqa' b'rasu mitluqa xejn refetu. Imbagħad baqgħet tiela' u daħlet mill-bieb tal-kċina. Hi bqajt tiela' u smajt il-bieb jingħalaq. Imbagħad, ftit wara, bdejt nisma' l-krib. Smajt aħ aħ. Smajt ukoll passi jiġru. Passi mhux ta' persuna waħda imma aktar. Smajt ħadida wkoll. Ħadida taqa' mal-art. Dak il-ħin erġajt inżidd it-taraġ. U staħbejt taħt it-taraġ. Kont qed nistenna li Ġiġa toħroġ għat-tabib. Imma ma ħareġ ħadd. Allura wara ftit ħin jie qbadt u erġajt ħriġt.
Imma dan ma jispjegax kif il-marki tas-swaba' tiegħu imċappsin bid-demm spiċċaw fuq il-magna tal-ħasil. Bilfors li f'xi ħin kien daħal fil-flat fejn inqatel Toni. Xejn kien qed jidla' mort lura lejn il-kerrejja, kont qiegħda t-taraġ għalfejn noqogħdu aħna, u għaddejt minn quddiem il-bieb ta' ġiġa. Ma kienx hemm ħoss imma d-dawl kien mixewl u l-bieb kien imbexxaq. Ġietni kursita u dħalt. Ħaris fi kċina u rajt li twani mal-art b'ħafna dem. Nżilt kokka ħdejh, missejtlu rasu u bdejt ngħajjatlu imma ma weġibnix. Mbagħad ħsilt idi mid-demm u tlaq niġġi l-barra.
Skont ma qal dan iż-żagħżugħ, kien f'dan il-ħin li ħalla l-marki ta' subgħajh fuq il-magna tal-ħasil. Fil-ġuri rriżulta li huwa u ħiereġ mill-appartament dan it-tfajjel ġie wiċċ imb'wiċċ ma' pulizija. Pulizija li kien mar f'din l-istess kerrejja jistaqsi għal wieħed mill-ġirien.
Jien rajtu u kellimtu lil żagħżugħ f'nozz. Dak il-ħin kont qed inħabbat fuq il-bieb ta' wieħed ieħor li joqgħod fl-istess kerrejja. Imma nftaħ li ħadd, ħadd ma wieġeb. Xi ngħid lil dan it-tifel, jien waqqaftu u staqsejtu jekk kienx jaf fejn qegħdin dawn li kont qed inħabbat għandhom. U hu weġibni. Qalli, la ma fetħux, sinjal mhumiex qegħdin hemm. Imma ma qalli xejn aktar, ma semma xejn fuq li kien ra xi ħaġa fid-dar ta' ġiġa. U jien tlaqt lejn imbagħad. Ma kellix noqgħod nagħmel hemm. X'żamm lil dan iż-żagħżugħ milli jgħid lill-pulizija li kien għadu kif ra lil Twani mejjet? Għaliex ma tkellimx?
Bżajt. Kont għadni ħiereġ minn hemm. U bżajt li niġi fl-inkwiet. Bżajt li neħel b'kollox jien. Ix-xhieda jistgħu jgħidu l-verità u jistgħu jigdbu. Imma l-marki tas-swaba' ma jigdbux. L-uniċi marki tas-swaba' li nstabu f'dan il-flat u li qablu ma ta' xi ħadd kienu ta' dan iż-żagħżugħ. Il-fingerprints l-oħrajn li nstabu fuq il-post tad-delitt qatt ma nstab ta' min huma. Marki tas-swaba' li qablu ma ta' Gigia jew ma ta' żewġha Leli ma nstabux. Ftit tal-jiem wara li Gigia ngħatat is-sentenza tal-mewt, madwar 80 avukat u prokuratur legali ffirmaw petizzjoni li fiha talbu li s-sentenza tal-mewt tinbidel f'sentenza ta' ħabs. Fil-petizzjoni tagħhom dawn it-80 avukat u prokuratur legali qalu illi l-provi mressqa fil-Qorti kontra Gigia ma kinux biżżejjed biex jippruvaw il-ħtija tagħha mingħajr dubju raġonevoli.